Ine size ýelleň ýyndam, ýyldyrym deý bedew aty söýüp gelen türkmenleriň goýup giden rowaýaty. Gadym zaman. How görünýän harabalaň säher wagty, Durmuş diýlen beýik zadyň ajy wagty, zäher wagty, Ýol talýan garakçylaň galtamandan kän mahaly, Bir bedewsiz, bir gylyçsyz gün görmegiň kyn mahaly, Ýaşanmyşyn Ahal atly gerçek ýigit, zor ýigitmiş. Görogly-ha dämiş weli, Göroglyça bar ýigitmiş. Ýaşlygyndan göreş tutup, ýany ýere degmänmişin. Men-menden pälwandanam ondan ini dyglanmyşyn. Bolanmyş bir bedew aty. Ile meşhur dor atmyşyn. Rakşam däl, şewdizem däl, şol atlarça bar atmyşyn. Kerjekläp ýola çyksa, durşy bilen zynatmyşyn. Çapanynda dört aýagy uçup barýan ganatmyşyn. Käte-käte messan basyp, käte galyp çar paýyna, tüýs mynasyp bolan atmyş telim toýuň serpaýyna. Dabdabasy ýatyrmanmyş Eýran şasyn, Hywa hanyn. Ine şolar şol at üçin hödürlänmiş dünýäň malyn. Ýöne welin, köşeklerim, ýokdur entek gören kişi, serçe bolsun, bürgüt bolsun, öz ganatyn satan guşy.

Baş egmänmiş ata-baba. Minnet çekmän ýaşanmyşlar ganhor şadan, Ýowuz handan, şonuň üçin köşeklerim kä o ýandan, kä bu ýandan talaňçylar, galtamanlar dökülermiş mahal-mahal. Ine bir gün üç ýigidiň biri bolup gerçek Ahal gelýän wagty bir ýerlerden sataşanmyş topar duşman. Gaçanmyşyn iki ýigit olar bilen güýç synanyşman. Atlaryna çalyp gamçy, atdan beter sojap, haşlap, gaçanmyşlar bi meýdanda Ahalyň bir özüni taşlap. Ahal bolsa duşmanlary az salanmyş gylyjyn sogrup, dabyrdaşýar bedew atlar toýnaklar toprak sogrup, ulanýar ol şo söweşde serkerdeleň paýhasyny, Göroglynyň it urşuny, onuň wellem şahasyny. Gylyç gylyja degeninde çabrap-çabrap çykýar ýalyn, deň bolmadyk agyr söweş dowam etýär ençe salym. Duşman halys köplük bolup, agdaranmyş ony atdan. Bürgüt näme, serçe näme, aýrylansoň guş ganatdan. Iňlär siňek ýok bu çölde. Ýigidiň özi ýalňyz ýeke urna-urna ölsün diýip, jebir baryny çeke-çeke, daňyp taşlap gidenmişler. Sypmaz ýaly mäkäm sarap. Näderini bilmän ýigit ýatanmyşyn, göwün garap. Urunýar ol. El-aýagyn çözjek bolýar dyzap-dyzap.

Ýaşan günüň ýaşan ýeri durşuna gan, Göýä inen ýaly ýigdiň depesinden ahyr zaman. Aždarha deý gara hasrat şemal bilen sogup gelýä, Dünýä gara gaýa bolup oň üstüne agyp gelýä. Ýuwaş-ýuwaş al reňke öwrülýä bu gara duman, Beýleden Aý dogup gelýä, Aýyň ýüzi durşuna gan. Synlap ýatyr töweregi. Şonuň symgylt ýalkamyna Wagt bolsa süýşe-süýşe Ýetýär daňyň alkamyna. At toýnagynyň dükürdisi Tisgindirýär ony birden. Ýöne oba tarapdan däl, Eşdilýär ol başga ýerden. Görse, ine öz bedewi. Baş egip dur, ýüzün ýalap, Ölen umyt direlenmiş buza dönen kalby ýylap. Sarap ýygdy tanap bilen daňsalarda näçe gaty, Dişi bilen çekip-çeýnäp ýolanmyşyn bedew aty. Ýigit onuň maňlaýyna, ýüzlerine, ýüzün oýkap.

Hiç bir ýerde aýak çekmän, hiç bir ýerde atdan düşmän, ýetenmiş öz galasyna. Al asmanda ýyldyraşyp görnende ak ýyldyzlar ysyrga deý bulduryşyp, galadaky adamlaryň hemmesi bir ýere üýşüp, synlanmyşlar dorba dewi, Päh, päh, bu bir gudrat diýşip. Çyra düşüp simap beden, lowurdap dur altyn öwsüp. Ýigitleriň biri ine, oň gerşine münýä towsup. Çar paýna galan bedew, meňzäp ýaýdan sypan tire, öňe tarap okdurylýa, sägin nire, saklan nire, ýaňky towsup münen ýigidi ha beýlede pylçap ýykyp, gabat gelen päsgellerden, haýatlardan böküp, böküp, Öňki gelen yzy bilen çapa-çapa, ýorta-ýorta, uzak ýoluň tarapyny çeke-çeke, darta-darta uçup barýan laçyn ýaly käte galkyp, käte ýerläp, eýesiniň gaşyna ol gelenmisin, sojap derläp. Şonuň ýaly bedew aty durup bomy heý-de öwmän. Sany ýokmyş. Goç ýigidiň gözlerinden gaçan düwmäň bagra basyp sypalýar, käte boýnun, käte dyzyn, ýöne welin duşmanlaram gaçyp gaýdan atyň yzyn alyp şo dem eňenmişler, haýal-ýagal etmän sähel gün beýleden doganynda atdyllary görüp Ahal böküp atyň eýerine bir silkenmiş çylawyny

Dorbedegiň ýyndamlygyny taryplapdym ilki başda. Eýermez oň aýagyna bukefally yragyçda. Burunlaryny paryldadyp, ýüzüni bir ýele tutsa, oň yzyndan ýetjek bedew ýokmuş onsoň bu ulusda. Duşmanlarym galman ondan, başlanmyşyn gaça kowluk. Dorat bolup gabat gelen päsgellerden zatdan sowrup geçjek bolup wagt ýitirmän, geçip gitýär towsa-towsa. Ýetdirerli dälmişin ol atlar-a däl, guşam kowsa. Bykynyny elin urup durşy deýin gara döwüň, keselenmiş gara gaýa garşysynda dor bedewiň. Ýene ýagyň penjesine düşäýmeli bobam gaýdyp. Kowgy bolsa şu pursatda oň yzyndan ýeterin öýdüp, begenenmiş öz ýanyndan atlaryny gyssap hasam sypara ýol tapaýmagy mümkin onuň gijä galsaň. Ahal bolsa ine şonda Dor atyndan medet diläp, diýenmişin, Dostum, meni orta ýolda etme heläk, berme duşman ellerine, gaçyp giden dostlam ýaly, Dor bedewim, senden medet, galan ömrüm saňa bagly! Gamçysyny galdyranda, ýene näme-näme sarnap, bir bökünmiş bedew şonda edil gaplaň ýaly arlap gelýän kowga pursat bermän, göz aýlara oýanmaýan ýaňky bedew bir görseler, gerşindemiş garagaýaň.

Gerçek ýigit şondan soňra, soýagdan halas eden, gulaklary gamyş ýaly altyn reňk simap beden doly bedew söýenmişin, söwer dostuň deregine deňärmişin ony dünýäň gudratyna, keremine. Bir gezegem silkmänmişin gaýdyp onuň jylawyny, ilki ata hödürlänmiş öz iýmeli palawyny. Soň ol seýis bolanmyşyn. Halypasy ähli seýsiň, Hokranarmyş bedewatlar, Eşdeninde onuň sesin. Goja seýis öleninde, Il-gün oňa hormat goýup, Onuň ýaşan obasyna Adyn dakýar, Ahal diýip. Içi bilen geçen söz bi Müňläp ýazyň, müňläp gyşyň, Bu ýerlere Ahal ady, Ine şondan galanmyşyn. Müň bir toýda ula gidip, Öňüne at geçirmedik, seýisleriň söýgüsini asyrlarda öçürmedik durky tylla ergininden, gulaklary ak gamyşdan, ýaryşanda öňe düşüp uzup gelen uçar guşdan, müň gerçegi halas eden çozup gelen müň bir ýowdan, ahalteke atlary-da gaýdanmyş şol dor bedewden.